Kia kōrero tātou ināianei mō tēnei mea te rangatira. Pēhea mō ngā rangatira o Ngāti Porou? He aha ngā momo āhuatanga e tika ana mō te rangatira? Pātai, He pātai uaua tēnā ki a Owen. Pātai tēnei tēnā ki a John. Ko tēnā mea te rangatiratanga, he tōhunga ki roto i ōna mahi. Ahakoa te āhua o ērā mahi, nē? Ahakoa i roto i te mātauranga, ahakoa i roto i ngā mahi pāmu, ahakoa he aha, e mau mai ana i ngā mātauranga ki aua mahi. Mehemea
toru, whā, rima, ono tau a ia e whai ana tētahi kaupapa, ki a ia ko tērā te rangatiratanga. Engari, ko tātou ināianei e whakaaro ana ā whakapapa, koira te rangatira. Mēnā ka mau ki ngā, ki ngā tohutohu āpirana. He nui tonu ngā mea e tata atu ana kia, engari, he rōpū, he rōpū. Pēnei a muri mai ia ko tonu ingoa tonu, ko Api Mahuika, ko Koro, ko Tāmati, koinā ngā tāngata me kī rā, kati koirā ko Hune Whakaaro. e matatau ana ki ngā āhutanga katoa o Ngāti Porou, mai i ngā whakapapa tae noa ki te oranga i ēnei rā. Tē todu even though we don't say much, at least we'll be astounding.
Ki ō whakaaro he aha ngā tohu o te rangatira? Nāinei tēnei wā ko huri te reo te te kupu rangatira nāinei mō ngā mea katoa nē? Au e rangatira rawa atu. ngā āhuatanga. E rangatira katoa rātou nā nei. E ka, kei te mahi mai ngā tauira i roto i ngā kura, a o te rangatira hoki o tō mahi, me kī, kā rawe, nē rā. Kua wareware tātou i ā tātou honohono. Ehara i te mea Ko wareware i a tātou te karangatanga whanaunga. Kei te karanga tonu tātou i a tātou, hei whanaunga tēnā nōku, whanaunga tēnā nōku. Hoi te wā ōku tīpuna, kua mōhio rātou he aha, nā te aha i whanaunga ai. Me kī, he tangata hūmārui, tēnā me te rangatira. Kāre ōna waha kōrero, engari ka wero koe, ana, i reira ka puta whakaaro mai. Te nuinga o te wā kāre te waha e kōrero ana. Nā te wā i ngā karawara i Āwhirana kua mōhio rātou i ērā o ngā tuitui, ērā o ngā tātai kua taea rātou te haere te takatū haere ki ngā whānau, ā, hei, tautoko mai koutou i a. I reira ka pakari ai te rangatira o Ngāti Porou mehemea ka taea e ia te tuitui Ko koinā hoki te, te tikanga o te rangatira, te raranga i ngā tira. Engari, mehemea ka tae e te, te whakahonohono, te tuitui i ngā whānau, ā, koina te tohu nui o te rangatira o Ngāti Porou. Ki te kore e eke, e tae e tērā mahi, kore e eke.
Me tipu te kaihautū, tētahi rangatira rānei o Ngāti Porou, ki roto o Ngāti Porou, Me tipu. Ooh. Mm. Ai. Oh, ai.
Tikanga ia ai. Ai. Ai, ai. Me whakaae au ki tērā kōrero. I te mea e kore koe e mōhio ki ō marae, ki ō takahanga waewae, ki ngā takaohanga waewae o rātou mā, me mea kāre koe e tipu mai ki te kāinga, me mea kāre rānei e hokihoki mai ki te kāinga. Engari anō,
kāre taea te pēhea ko te tangata kei a ia katoa ngā pūkenga me ngā pūmanawa mō te mahi ka riro i a ia, ā, hara māku te, te kī, kei a wai te mahi. Engari ko tōna tūmanako, me tipu te tangata i roto i te rohe o Ngāti Porou. Engari, kaua e kati te wāhanga ki a rātou kei waho anō ana, nā te mea e rātou kua haere ki wāhi kē, ki te, ki te kura, ki te whai mātauranga, kei te, ka hoki mai anō tērā mātauranga ki roto i a Ngāti Porou. He rerekē te, te mōhio ki te mōhio. Oi. Pai nō tāngata kua rō nei ia e, e noho ana ki tawhiti, hakoa tana kaha mōhio ki tēnei taha ōna, he rerekē taua mōhio ki te mōhio. Kaha kitikitea e te tangata,

Ai, ai, ai. Pai tonu mehemea i tipu mai rātou i konei. Tēnei aria whakaaro o te kaihautū he tini ōna huarahi, he tini ōna whakatangata hoki. He ngāwari ake te hautū i tō hau waka mēnā e tipu mai koe i te kāinga. I te mea kei roto i a rātou te aroha mō te iwi. Kāre e mōhio Tētahi atu wāhi e taea ai te rangatira o Ngāti Porou te tipu ake me te hoki mai hei rangatira mō te iwi o konei. Kāre, kāre whakautuutu atu i tērā pea. Ki te kore te rangatira kaihautū o Ngāti Porou e tipu i roto o Ngāti Porou kua kore ia e mōhio me pēhea te takatū haere i roto o Ngāti Porou. Kāre taea te ako mai i te kōhanga i te kura i whea ake rae nei. Mā ngā, mā te, mā te hāpori e poipoi te taua mokopuna, ā, taua tangata, ā, ka tū pakari a ia i roto i tōna, tōna ao. He kawe ngā kaupapa o te iwi. Ko tā rātou mahi he pupuri me he whakapūmau i ngā kāwai tangata, ahakoa pēhea te rahi, te roa o ngā tūhonohono. Ki te kore te tangata e pakeke mai i runga i ngā pārae, i runga i ngā paheke, i runga i ngā maunga, i ngā mania, ko kore ia te tangata e mōhio ki te whenua, nā runga anō i tēnā ko kore ia e mōhio anō hoki ki ngā tāngata. Ngā mea e tipu mai i runga i ngā pārae kua āhua ngāwari rātou nō te mea kāre e pērā rawa te uaua o ngā mahi i runga i ngā raorao. Engari ngā mea kei roto i te ngahere, kei roto i te puihi, kei roto ngahere, kei roto i te puihi, kei runga i ngā paripari e noho ana, well, me āhua maitai ērā tāngata, me āhua pakari ērā tāngata e taea ai rātou te noho ki wērā o ngā wāhi. Ki te whai whakaaro atu, mō te kaihautū o Ngāti Porou, ko te tino tauira o te kaihautūtanga ki a tātou, ki a Ngāti Porou, ko tō tātou maunga tonu. Hei āpiti atu ki tērā, he pai tonu kia pakeke haere te tangata i tipu mai i te kāinga ki te puta ki te ao, kia puhia e ia e ngā hau o Tāwhirimātea tērā kōrero, engari, He tika. Haere te, haere te kuhu māhau ki te ao, kite i ētahi momo āhuatanga, ā, ngā whakahaere a wētahi atu iwi, ngā whakahaere a wētahi atu tāngata, ā, whakakīia tō kete, tō pīnati ki te whakaaro e whānui ai te titiro i tō hokinga mai ki te kāinga, kia kore e whāiti ki runga ki a koe anake, ā, me ngā painga mōhou, engari mā ngā painga mō te katoa.
Me mōhio ngā rangatira nā kaihautū o Ngāti Porou ki te reo o Ngāti Porou, Ae.
Ki a au nei, ae. Maua ra kei te ki.
Ae.
Eh, ae. Me mea rangatira koe, ae. He korero Rarotonga ranei?
He atu kiko i te, i te rangatira o tetahi iwi mena he reo, he reo no tetahi iwi ke no atu. Moe koe kei te korero Ngati Porou tonu nga tangata o Mauke. I tae au ki reira i tera tau, heke au i te wakarere, Haramai tēnei tangata, ka kōrero mai ki au kei te aha. Āe.
Kare kō atu, kare kō mai. Reo mahi, reo kaupapa, reo manawa, reo whakaaro. Me mea kare mōhio, ka whakaaro te hunga whakarongo he rāwaho koe. Hāunga nō te te reo Māori. Ahakoa taku tino hiahia, āe, me, me, me reo Māori, me reo, me reo parau koe, engari me reo mōhio. Ā, koina te wawata nui, te wawata nui, te manako nui a, a ōku mātua tīpuna. A ko ōku mātua tīpuna, ā, te nuinga i tipu mai i te reo ake o Ngāti Porou. Te reo rau, te reo o ō tātou rangatira, whakaketia mai kia, kia mātou rau. Ko ōrite kē te reo mō te, mō te kura. He he te kōrero mō tērā, e ako mai nei e rō kura te reo. Engari ki tāmai ki au kōrero arā mō he aha ora tō kōrero. Kei te kōrero mai rata ki au, kei te puta atu i te taringa, wā ki tō tērā taringa. Arā mō he aha ora tō kōrero, nō reira te reo o konei, nō konei tō. Nā, me mea Ngāti Porou koe, ko tō akonga tuatahi, ko te kei te aha. Mehemea kare koe e moeho tera, kei te aho a ngaro e ika maharama e awhiawhi.
Engari mehemea ko koe tonu te mea kei mua i te marea, um, kei mua ranei i to iwi, e, e, e waha ana nga korero, ae me matatau ki te reo, kia kore to iwi e whakama i a koe. Ka me tohu anō tētai e koro māu. Oi, mm, mm, mm, ana.
He koretake rānei ngā rangatira o Ngāti Porou kāre tā e rātou te kōrero i te reo Māori, reo o Ngāti Porou? Noho wahangū, noho wahangū. Hei kanohi kitea anake, pākore ā, e roro e putu ana. Kikipōro.
Kia nei, he pai tonu. Kia mōhio ngā, ngā, ngā tāngata e ārahi ana i te iwi, i te reo Māori i te tuatahi, me te reo o Ngāti Porou, ā, ēnā āhuatanga, ā, āe, tika tonu. Hara i te mea me mārama, heoi nō rā ko tāku e hiahia ana te kite ko te hiakai o ā tātou, o ā, ā ō tātou kaihautū ki te ako, ā, ki te mau pūmau ki te reo ake o Ngāti Porou. Tāku, āe, engari kāre pea tēnā i te kōrero a te nuinga i ēnei wā. Engari, ki a au, āe, me mōhio te tangata o Ngāti Porou, ā, ki te kōrero i te reo, ā, o Ngāti Porou. Ko te mea pai o nāianei ko te, ā, ko ngā kura kaupapa, nui ngā ngā tāngata nāianei ko te reo Māori tonu te reo tuatahi ki a rātou, te māmā ki a rātou te whakaputa i ō rātou whakaaro i roto i reo, me whai, me whai i te reo. Tērā mā te reo e whakaatu atu tō rangatiratanga i roto i te ao o te ao Māori. Me mōhio taua tangata hoki ki ngā tikanga o Ngāti Porou. Ā, me mōhio ngā tikanga. Te ao nei, ka mōhiotia koe mena kei te mōhio koe i ngā tikanga. Kāre koe e tono te hipi, te kōrero, te pāti, kikī ana te hōiho. He aha te tikanga o tēnā? Well, kāre, kāre koe e haere me tō hou reo ki te tohutohu i ētahi atu he reo kē noa tō rātou. Ā, ko tāku mō ngā tikanga, he rerekē anō te tikanga, ā, mō te marae, ā, he rerekē anō te tikanga mō tō kāinga. Ehara i te mea he tikanga kotahi mō tātou katoa o Ngāti Porou. Haramai koe tōku whare tangohia o Hū, eh, eh, mingare haere au ētahi whare o, o, o whānau kē, ēta. Haruru ana te whare i te tangata mau hū, me taku kī atu, he aha tēnei momo style, eh, he aha tēnei momo taera, eh. Ka rere te mōhio he aha tēnā momo tāera. Hoi nō rā, ko, koirā te tikanga o, o tō rātou whare, nā reira, kei a rātou tēnā. Āe, me mōhio ki ngā tikanga. Kia āhei hoki rātou ki te tū, ki te kōrero, ki te iwi, anei te kaupapa kei te whakahaerengia e mātou. Kotahi te kōrero a te rangatira rā, ka whāiti katoa te iwi. Me mea he rangatira, ka rangatira te hapū i a ia, i tana eke, i tana kawe i a ia, i ana mōhio, nā te mea he iwi, ā, haehae tātou. Me mea ko koe taku whanaunga, oh, tahi nō tō paku hapa, oh, kei reira e haehae ana i a koe. Nē, nā, nā reira, me mea e rangatira koe, o Ngāti Porou e, e mōhio mārama ki ngā mahi a tērā hapū, a tēnā hapū, Ere meme ka tū rangatira koe, oh ka aroha atu au ki a koe, e ika, taumaha tērā mahi. Me mōhio ki ngā tikanga. Heoi anō, he aha hoki ngā tikanga? Me whai wā te tangata ki te hoki mai ki te kāinga ki te kōrero ki ngā, ki ngā tāngata kei runga i te marae ātea. i ngā wā, i te, ngā wā, ngā rā e toru, ngā rā e whā, ahakoa nā wai te karanga i runga i te marae, ana, ko aua tangata anō, ka puta atu ki te marae, ki te tautoko i te hapū, i te hapū. Ka pōhēhē te whānau kei tautoko i a rātou, engari ko te hapū ko te marae, ko te mana o te marae, e ai ki te whakaaro ko tērā te mea nui, me kawe te mana o te ēngua o te whare tīpuna i ngā wā katoa. Ko te mateke o nāianei, kua poka noatia ngā tikanga o Ngāti Porou, kāre tahi tāngata mōhio ko runga, ko raro, ko roto, ko waho, ko aha ake rānei o ngā tikanga. Nō reira, ka kite koe i ētahi o ngā tāngata e tūtū haere ana i runga i ngā marae, e mea ana, koinei te tikanga o tēnei wāhi, koinei ngā kōrero o taku māmā, koinei ngā kōrero o taku pāpā. Ei, mehemea kāre eke i runga i tō hau ake kaha, kau e kōrerotia e hika kāre, nā, nā taku māmā tēnei kōrero, nā taku pāpā rānei. Ngahau, Mehemea kāre eke i runga i tō hau kaha turituri. Ngā wāhine, Me nui ake ngā wāhine ki ngā taumata rangatira o Ngāti Porou? Heoi, kāti he moana tonu tō rātou. Homai rā anō rātou e nui ana. Ā, kei reira kē.
Ō, ko wai mā kei te whakaihi? Kāo. He nui ake ngā wāhine ki ērā taumata rangatira o Ngāti Porou. Ā, kei te whakaaro atu ki tērā kōrero, ā, kua tae mai te wā, kua tata rānei te wā mō ngā wāhine kia whakatūria ki runga i ngā tūru, ā, ngā tūnga rānei teitei. Nō te mea, nui hoki te wāriu o nā wāhine ki ngā take e pā ana ki te iwi, nā wāhine i ngā tāngata tino kaingākau ana ki ngā take katoa hako pēhea, kei mua noa atu nā wāhine o Ngāti Porou e haere ana. Ehara i te mea me wahine, me tāne rānei, me mōhio. Me nui ake ngā tāngata mōhio e rangatira ai te taumata. Ka tū te hui o Te Rūnanga o Ngāti Porou ki runga reo irirangi. Hā te pārekareka o ngā kōrero i te taka mai. Nā, kua tū mai ētahi te werowero ki te pātai, te nuinga i te rongoaua he wāhine. He wāhine hoki, koirā anō tētahi mea o mātou. Ahakoa te hui kei roto i te horapatanga o ngā tipra i roto i ōna rohe katoa. Ka kitea mai, ko te hautū matua ko te wahine. E ai ki ngā kōrero, ki ngā kōrero hītori, kei, kei a te tangata ka taea e ia. Ka hoki ki te wā o ōku tīpuna, ko ngā wāhine kē ngā mea i te whakahaere i te iwi. Hine tāpora, rongomaiāniwaniwa, haere tonu, haere tonu, Rua taupare. Nō reira, kia one aho rerekē tēnā pātai. I te mea i, i taea e rātou. Me te aha, e whakaae ana te wahine ki a Tū marae ki te kōrero, Kī mai taku pāpā i ē tamariki ana, arā anō ētahi o ngā wāhine i tū. Nō reira, kei te wātea, kei te wātea ki ngā wāhine te tū. Ehara i te mea mā te wahine tōu o te tūranga, engari ētahi tāima kua āhua Puihi kē ā tātou tāne, māku e kī. Ko te mahi mārika a te tāne, he tautiaki i te whānau. Kei te kite tātou, kei te ngarongaro haere tērā āhuatanga māro i roto i ā tātou tāne. Ko te mahi matua a te wahine, he tieki ngā tamariki, Nā reira, ki te oti tika te mahi a te tāne, ki te oti tika te mahi a te wahine, he iwi ora. He wāhi kei tērā whā nei, kei tērā whā nei, mai ngā rā o ā tātou mātua tīpuna, mōhio tonu ngā whānau, mōhio tonu rātou, ā, Ko rātou, ā, me kī ngā kaipupuri o ngā kororo whakapapa, ā, mōhio tonu rātou ngā kaipupuri i ngā māramatanga, ngā mōhiotanga e pā ana ki ētahi o ngā mōteatea, ā, koirā hoki ngā whānau e mōhio ana ki ngā mahi a ngā kai hei whāngai te iwi. Ā, ki tāku nei, ā, me whakahoki mai aua āhuatanga, ā, ki waenganui i aua whānau, Ka noho pai mehemea ka whai haere tātou i aua āhuatanga.
Kua mutu te wā e kite ai tātou i ngā rangatira pērā i a Apirana Ngata.
He kōmutu kē pea. Ko wena wā ka whakaaro kōmutu, kōpou. Pātai ā-wawa tonu. Tēnā. Ā, tērā mea tōna wā ka puta pea. Ka te, he uaua, he uaua.
E kore e purua te kanohi o te tai tangata ki runga i te, i ngā pepa moni nei, ā, te rima tekau tāra, ā, mō te koretake noeo. I mana toto no nona nake tono mana haeretanga mo te mute e pai i rua kesi ai e ona inia i te wa ra o ona inia. Tino aroha, engari me ki kua tino mutu rawa atu tera ahuatanga i te kai arahi o te iwi pena i a Apirana. Ko te rangatira pera i a Apirana me te nui o nga rangatira o nga ra ki muri, He mea tērā o wērā wā, kāre i heke mai ki ēnei rā. Nō te mea he aohou tēnei, nō reira, kore tae te pēhea, kāre i whakahokia mai. E kore pea tātou e kite he āpirana anō. Kāore. He ao kē anō hoki tērā. Āe.
Engari, Ko te hao tērā o te ngākau kia puta tētahi tangata anō hei ara hei te iwi. Ki ōku whakaaro, ko te tangata tata ki a Apirana Ngata, ko Apirana Mahuika. He nui ngā mahi i oti i te Karaua nā, mō tana iwi. I kitea tērā āhuatanga i tana tana tangihanga. Kua mutu rānei te wā e kite ai tātou i ngā rangatira pēnei i a Apirana mā? Hei te mea kua ngaro rātou, ā, ko te mea kē kāre nō rātou kia puta mai pea. I roto o ōku nei huritanga i waenganui te hapū me te iwi, kei te tipu ake ō tātou rangatira, rangatahi. And ētahi o ō tātou rangatahi He pai te reo, he pai te te kawe i a rātou, i waenganui i te hapū me te iwi. Oh, kei te ora! Ehara i te mea kua ngaro tērā momo o roto i a tātou, arā, kua tū mai ngā kohanga i a, i a, i ērā o ngā kōkā, i ērā o ngā kōkā tīpuna, kua tū mai ngā Kura Kaupapa Māori i ērā o ngā, I ērā o ngā mātua o tātou. Ko te tiro pea ki, ki, e, ko, e, me rerekē te tirohanga. Mm, mm, e, mm. Ki, ki, te, ki taua momo, um, hakoia te mahi i, i rangatira, ai, o ara, anei ngā tauira. Kia nei, ko tēnā me te rangatira, me tirohia tunu te whānau i waenganui i tōna whānau. Te rangatira he tangata kaingākau tonu ki tōna iwi, ki tōna whānau, ki tōna hapū. Kaua e noho puku amuamu ai and say, Oh, kei whea ngā rangatira o Ngāti Porou? Kei whea rātou? Nō nāianei e moemoeā anō iho tēnā. Pau katoa o te wā e moemoeā ana kia tae mai tētahi tino rangatira hei arataki ki a Ngāti Porou. Whakamutu atu! He nui ngā ngā momo kaihautū o Ngāti Porou mō ngā kaupapa maha. E kore pea e eke ko tētahi, kotahi anake te kaihautū, ā, mō Ngāti Porou nō te, mō ana āhuatanga katoa. Kia mahara tātou i te wā i a Āpirana, he tuākana tāina, he mātua, he tīpuna, he wahine tāne e takaia i a ia i ngā wā katoa. Koia e kī ana ko te kaiārahi, engari kei wareware he poupou, he tuara, ōna i te wā i a ia. He pērā anō i tēnei wā. Ko te mate kē i ēnei wā, kāre tahi tāngata mōhio te noho puku i te wā tōtika, kua tū mai e te kōrero i ana kōrero he aha ahakoa te aha nō te mea he riri tāna ki te tāngata e whakapaetia ana te koi Koia kei te hautū i tēnā o ngā kaupapa. Mena kārekau he tāne, nē? Nē. Ka tirohia ngā wāhine. Koirā. Nē rā.
Ko tāku, āe, kei te tipu, te āhua nei ka, ka hua mai tētahi rangatira anō, āe, ka hinga atu he tētē kura, ka ara mai anō he tētē kura, engari ko te whakaaro ēnei rā, ka ko au te tētē kura, kua ara mai, ehara kōtiro, ehara ko koe, love. Engari, he pānga tāhau. Hei, he koha tāhau mō te, mō te tautoko i te iwi. Heoi anō, ā, ka ramai anō a Tāpirana Ngata, Ten times better. He mea tautoko nā te māngai. Kai Pāho.